Mũingĩ ũyũ ũgĩte makoretwo makĩheo ndeto itarĩ na mũthingi wa gũthainithio maratathi na njĩra itarĩ na ũtheri nĩ andũ kuma wabici-inĩ ya mũtongoria ũmwe mwena-inĩ wa Maragwa. Muoroto wao warĩ nĩ ũrĩa wa gũtigĩrĩra tabarĩra ĩno ndĩnakorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Kwĩ maũndũ maingĩ mũno marĩtio ũhoro wa project ĩyo, na toguo madamu agwetire Cioro icio ciakĩtwo Saba Saba, niĩ ndĩ beneficiary wacio, ciakwa irakirwo cioro inyanya. Ũnogete nĩ ateti o harĩa arĩ angĩkue ĩ mũnogu nĩ tondũ thabathaba twanahenio na nĩ tũhenetio o kũigana kwĩna homũ iraingĩire.

Rita rĩrĩ makiuga tabarĩra ĩno ya waki wa kũndũ gwa gũte gĩko matigũkorwo makĩmĩrekereria mũno makĩria harĩ ateti arĩa makoretwo magĩkungia wana na gũcũngĩria tabarĩra ici gũkorwo ikĩmora. Nayo project ĩyo yoka na hũkia harĩ nĩ tũmĩnyite moko na kuo ndoĩ siasa wa jamani, siasa ihana ũcũrũ mũhiũ ũkuruke ũmerie kana ũtue thĩ ciaca cioka kwanyu ũmenye ũyũ nĩ ũcũmbĩirio mũndũ arakũhe mekaga nĩ gũkunda ũgũkunda ũmerie kana ũtue thĩ na nä ndirahitha ndä å mwe ndareheirwo na nä ndacainire itakåmenya gä tå mi nä kä madamu mä rä no rä u thaa ici nä ndathoma ndamenya atä nä tå rahä ngä cagwo Wagi wa kũndũ gwa gũte gĩko na cioro kũiyũra nĩguo thĩna mũnene ũkoretwo ũgũmĩire aikari aya a Kamahũha Sabasaba Maragwa na kuona tabarĩra ĩno nĩ ĩrambĩte gũkorwo ĩkĩrũgamio kwa ihinda kumana na njũkanĩrĩro, rĩu nĩ ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩcokeria thutha wa atongoria kuma mbunge-inĩ ya Murang'a na ũndũ ũmwe na mũingĩ gũkorwo makĩmĩhĩtũkia. Tũrĩte na thĩna mũnene mũno, ndenja kĩoro kĩa irima tondũ nyũmba ciakwa nĩ nyingĩ, nĩ 24 room, gĩkaiyũra, ngathiĩ ngenja hau hangĩ, ngacaria andũ arĩa a kũruta kĩoro, kũrĩ andũ caba caba marutaga cioro icio. Twamenya nĩ maendereo maroka gwitũ. Gĩtũmi tũrarĩ andũ mataramenyaga, tũraheagwo ndeto ũrĩa citagĩrĩire, tũkerwo atĩ nĩ gĩko kĩrarehe. Oho mũingĩ nĩũhoete kambuni ĩno ya ũtambia wa maĩ ya Mwasco kuma kaunti-inĩ ya Murang'a gũkorwo ĩkĩmateithĩrĩria na maĩ matheru na ma kũhũthĩra, kĩĩranĩro kĩrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Emily Nyaga augĩte kuma mwaka ũkĩte

Kũndũ kũu guothe nĩ tũkũrora wega extensively. Na twarora wega nĩ njũĩ nĩ ngũ push kũiga Saba Saba ona nĩ tũkũmĩrora werũ wega. Gũtirĩ kũndũ kũngĩ Mũrang'a kwĩna project nyingĩ ta gũkũ ndũgamĩrĩire. Na rĩu nĩ wega nyitĩtwo moko nĩ andũ ta inyuĩ nĩ getha tũhote kũnyitanĩra ithuothe. Gĩkũyũ TV handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV, niĩ njĩtagwo Kamau wa Nyagũthiĩ.